Әйе, без турыдан-туры очраша алмасак тагын, шушы камералар аша безнең кайбер кардәшләребез туры эфир аша безнең вагазларыбызны карап баралар. Әлхәмдулилла, Аллаһның рәхмәте булсын. Һәм инде Аллаһ субханаһу ва тааля шушы эшләребезне үзе ризалыгы өчен кылса иде, кыямәт көнендә шуның әҗер-савапларына ирешергә насыйп итсә иде. Чөнки менә инде бүген безнең унөченче дәрес, әлхәмдүлилләһ, Рамазан аенда. Аллаһы Тәгалә дәвамчылыгын бирсен, бәрәкәтен бирсен. Нәрсә турында бүген сөйлисем килә? Бүген һәм киләсе дәресләрдә берничә мәсьәләгә тукталасым килә. Менә безнең һәрбер гыйбадәтебездә ихласлык булырга тиешле. Ягъни ихлас дигән сүз ул фәкать бер Аллаһ ризалыгы өчен дигән мәгънә булырга тиеш. Ягъни син нинди генә гыйбадәтне башкарма, аны Аллаһ ризалыгы өчен башкарасың. Кеше күрсен өчен дә түгел, кеше ни әйтер икән дип тә түгел. Кеше мактансын өчен дә дип тә түгел. Ләкин Аллаһ Тәгалә кушты, Аллаһның әмерен үтим дип башкарасың. Менә бу уразада, уразада. Анын шулай ук анын мәгънәсе ята. Ягъни ураза тотучы кеше ул уразасын башкара Аллаһ ризалыгы өчен. Ниндидер бер башка ният өчен түгел. Ниндидер бер башка максат өчен түгел. Ә төп максаты анын Ураза тоту да Аллаһ ризалыгы өчен. Чөнки ни өчен менә без уйлап карагыз, җәмәгать. Ни өчен без менә ашамыйбыз, эчмибез, тыелабыз? Ни өчен без шушы урын вакыт эчендә тыелып торабыз? Ни өчен? Нәрсә өчен? Әгәр дә ген анын ахирәттә без әҗер савапка өмет итмәсәк, Нинди файда бар безгә тыелып торудан? Шуңа күрә менә шушыны аңларга кирәк. Ягъни ул тыелуны уразаны Аллаһ әмер итте. Аллаһ Тәгалә әмер иткәч, без иң беренче Аллаһның әмеренә буйсынабыз. Аллаһның әмерен үтибез. Ягъни, Кутибә галәйкүмуссыям, диде. Сезгә ураза фарыз булды, диде Аллаһ Тәгалә. Фәмән шәһидә минкум шәһра фәльясум, диде. Кайсыгыз айны күрсә, ягъни шушы айга Рамазан аена исән сау, сәламәт килеш керсә, уразасын тотсын, диде. Аллаһның әмерен үтибез. Аллаһның әмерен үтәү ихласлы булырга тиешле. Аллаһ ризалыгы өчен Чөнки шушы ихласлы булса, анын әҗер-савабы була. Әгәр дәген син шушы Аллаһнын әмерен башка ният белән эшлисең икән, анын әҗер-савабы булмый. Киресенчә гөнаһы була. Киресенчә гөнаһы була. Шуңа күрә менә мәсәлән кайбер кешеләр, әле яңа дин тота башлаган кешеләр әйтергә мөмкиннәр, яки уйларга мөмкиннәр. Кара бу бит инде Тән өчен дә гел файдалы, әзрәк голодание булсын, ач тору булсын дип. Юк. Безнең уразаның төп максаты ул гыйбадәт. Әйе, ул файдалар булырга мөмкин, ләкин алар йөзенче чиратта. Ахырдан килә тагын сәбәпләр алар, ягъни файдалар. Ләкин беренче, менә без ураза тотучы кешеләр шушы әйбергә игътибар итергә тиешле без. Аллаһ ризалыгы өчен без шушы гыйбадәтне башкарабыз. Аллаһ ризалыгы өчен тыелабыз. Аллаһ ризалыгы өчен уразаны тотабыз. Һәм бу уразада гына түгел. Ул безнең намазга да кайтам. Ул безнең ура садакага да кайтам. Ул безнең хайрия эшләренә дә кайта. Менә хәзерге вакытта э, күп кешеләр мәсәлән ризык тараталар яки булыша алалар мохтаҗларга. Менә моның савабы булсын өчен, әлбәттә, кеше уйларга тиешле. Мин бу гамәлемне Аллаһ ризалыгы өчен эшлим. Аллаһ ризалыгы өчен. Чөнки изгелек ул, әйе, югалмый ул. Изгелек Аллаһ Тәгаләне югалтмаячак, ул яхшы. Әмма ләкин ул изгелектә нинди максат ята? Ул изгелек фәкать синең күңелен, нәфсеңне канәгатьләндерергә мөмкин. Мисал өчен, кемнендер ярата, нәфсе ярата яхшылык кылырга. Ул фәкать нәфсен канәгатьләндерә. Яки кемдер мактаганны ярата, ул менә тарата, ризык тарата, шуны эшли һәм карамыны нәрсә дип әйттеләр микән, мактадылар микән, юк микән дип, шуны өмет итә. Ягъни нияткә әйләнеп кайта. Нияткә әйләнеп кайта. Синең кылган гамәлен нинди ният белән эшләмиләр? Хәтта Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямнан шундый куркыныч хадис тәген килә. Ягъни иң беренче җәһәннәмгә ыргытырлар өч төркем кешене дип әйтә. Шуның берсе бай, берсе шаһид, берсе галим кеше дип әйтә. Галим кешене китерерләр. Аллаһ Тәгалә әйтер, мин сиңа биргән гыйлем белән нишләдең син? Яки Коръән укучы дип килә инде анда, гыйлем Коръән укучы. Нинди ният белән укыдың? Синең ризалыгың өчен өйрәндем дип әйтер. Укыдым дип әйтер, Аллаһ Тәгалә әйтер, юк, син алдыйсын. Син мактасыннар өчен укыдың. Ничек матур итеп укый, шунын өчен укыдың дип әйтә. Ягъни гыйбадәт, Коръән уку нинди зур гыйбадәт, нияте дөрес булмагач, Аллаһ Тәгалә ул кешене җәһәннәмгә хөкем итә. Ач ризык таратучы, юмарт кеше турында әйтә. Аллаһ Тәгалә әйтер, мин биргән байлык белән син нишләдең? Ул әйтер, нинди генә яхшы юллар булмасын, шунда тараттым дип әйтер. Аллаһ Тәгалә әйтер, әйе тараттым, ләкин син аны минем ризалык өчен түгел. Сине мактасыннар өчен, кара нинди юмарт кеше дип әйтсеннәр өчен эшләдем дип әйтер. Хәм аны дагы җәһәннәмгә хөкем итәрләр. Ягъни, әлбәттә, бу мәңгелек җәһәннәмгә түгел, ләкин шушы гөнаһы өчен ул кеше җәһәннәмдә яна. Ягъни, мәңгелек ул мусульман кеше булгач, мәңгелек җәһәннәмгә калмый, әмма ләкин монда сүз бара хәтәрлек турында. Ягъни, риянын хәтәрлеге, ихласлылык булмаунын хәтәрлеге турында сүз бара. Хәм шахид тәгә нәкъ шулай ук. Аллаһ юлында үлдем дип әйткәч, Аллаһ хәтер әйтер, юк ди. Син ди, мине батыр дип әйтсеннәр өчен сугыштан. Хам әйттеләр дип әйтә. Менә шуңа күрә, ягъни ният не без кайгыртырга тиешлебез. Нинди ният белән без моны эшлибез? Нинди ният белән бу гамәлне башкарабыз? Шуның турында кайгыртырга тиешлебез. Аннары, әлбәттә, ихлас турында белгәч, ягъни рияны дагы нәрсә турында икәнен белергә кирәк. Ягъни рия ул кешегә күрсәтеп эшләү. Бер гамәлне кеше мактасын өчен яки кеше күрсен өчен эшләгән эш рия дип атала. Һәм әйткәнемчә, кыямәт көнендә Аллаһ Тәгалә әйтәчәк, кемнәр өчен сез эшләдегез, савапны алардан алыгыз дип. Чөнки сез Аллаһ ризалыгы өчен эшләмәдегез дип әйтер. Ягъни, шуңа күрә мусульман кеше тырышырга тиешле. Тырышырга тиешле үзенең тышкы гамәлен яхшырткан шикелле күңелендәген яхшыртырга. Күңелендәге гамәлне дәген дөрес кылырга. Нәрсә өчен син аны кыласың? Үзеңә сорау бир. Нәрсә өчен кыласың бу эшне? Шуңа күрә, хөрмәтле дин кардәшләр, менә ураза тотучы, ураза тоткан вакытта дагын шушы гамәл, шушы мәсьәләгә игътибар итик. Ягъни ниятебезне дөреслик. Нинди ният белән без ураза тотабыз? Нинди ният белән без башкарабыз? Әгәр дә синен ниятен дөрес икән, Аллаһ ризалыгы өчен син шушы гамәлне башкарасың икән, иншалла анын әҗер дәген зур була. Шуңа күрә, әлбәттә, уразаны башка ният белән тоту, Мөмкин булса дагын, ләкин ул даими түгел. Чөнки бер кеше дә күрми. Син кеше өчен ураза тота алмыйсың. Кеше өчен ураза тота алмыйсың, кеше мактасын өчен гадәттә кеше ураза тотмый. Ләкин уразада менә шундый теге өстәмә ниятләр керергә мөмкин, шул савапны киметә, ягъни юк нитер өчен, сәламәтлек өчен яки анда мәсәлән, э, Тәнемне формага китерим яки тагын ниндидер дип, башка төрле ниятләр. Алар уразага зыян китерми, уразаны бозмый, әмма ләкин савабын киметә. Савабын киметә. Шуңа күрә ураза тотучы кеше нияте булырга, булырга тиешле Аллаһ ризалыгы өчен Аллаһның әмерен үтим дип, менә шушы ният белән тотарга кирәк. Ягъни төп максат, Аллаһ ризалыгы өчен шушы Аллаһ Раббыбызның фарызын үтим дигән ният белән ураза тотарга кирәк. Әгәр дә гын ниятебез шундый булса, иншалла, анын әҗер-савабы дагын камил булачак. Аллаһ Субханаху ва Тааля барчаларыбызга дөрес ният белән гамәлләребезне башкарырга насыйп итсен. Әгәр дә Аллаһ насыйп итсә, киләчәктә, бәлки, Күңел гамәлләре турында күбрәк өйрәнергә, күбрәк сөйләргә, Аллаһ насыйп итсә, бәлки аерым тапшырулар дагын багышларбыз. Ә монда инде мин менә кыскача гына ихлас турында һәм шулай ук киләсе дәресләрдә уразага кагылышлы күңел гамәлләре турында сөйләп китермен, Аллаһ насыйп итсә. Бүгенгә шушы ихлас турында тәмам. Хәзер инде без, инша Алла, дәресебезнен икенче өлеше, Коръән аятларына мәгънә бирүгә тукталабыз. Мин инде, әлбәттә, тәфсир кылганда, безнен инде мәшһүр Ногмани тәфсире белән кулланам, ягъни андагы булган татарча тәфсир мәгънәләренә шуңар тукталып барам. Һәм инде башка тәфсирләргә дәген күз салам һәм шуны сезгә җиткерергә тырышам инде. Без уткан үткән тапшыруда сезнең белән сөйли башладык Духа сүрәсенең мәгънәсе турында. Әйтик, Духа сүрәсе ул Көндезге вакытны аңлата духа дигән вакыт, анын белән Аллаһ Тәгалә ант итә. Һәм әле ул Аллаһ Тәгалә антлары безгә күп чыраячак. Кыска сүрәләрдә Аллаһ Тәгалә күп ант итә. Менә бу сүрәдә Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә ант иткәннән соң пигамбәребезгә әйтә, Аллаһы Тәгалә сине калдырмады, ташламады һәм сиңа ачуланмады да, дип әйтә. Без анын иңү сәбәпләре турында әйтеп киттек. Чөнки пигамбәребезгә күпмедер вакыт вахи инмәгән була, шул вакытта Мәккә мөшрикләре, кайбер хатыннар, аны киләләр инде, Умму Җәмил дип тәген, Абу Ләһабнең хатыны дип тәген килә кайбер риваятьләрдә. Ә ул әйтә тагын була, Шайтанын сине калдырды дип, ягъни фәрештә сиңа килми дип, шундый сүзләр әйткән булалар. Һәм бу пигамбәребезгә, әлбәттә, тәэсир итми калмый. Пигамбәребезнең күңелендә борчу була, борчу була. Шуңар Аллаһ Тәгалә пигамбәребезне тынычландыра. Тынычландыра, Мә уаддаака раббука уа мә кала, дип әйтә. Сине Аллаһ Тәгалә ташламады һәм ачуланмады һәм калдырмады тагын. Аннары ахирәт синең өчен хәерлерәк, һәм син теләгәнне риза булырлык итеп Аллаһ Тәгалә бирермен дип әйтә. Һәм без инде әйттек, Аллаһ Тәгалә биргән нигъмәтләр пәйгамбәребезгә күп. Шуларның берсе, ул да булса шәфәгать, өммәте өчен шәфәгать кыла һәм пәйгамбәребезнең өммәтендә булган кешеләр Ягъни җәннәттә иң күбе булачаклар һәм җәһәннәмгә керә калсалар да, гөнаһлары сәбәпле, алар җәһәннәмдә мәңге калмаячаклар. Һәм инде пәйгамбәребез саллаллаһу галәйһи вә сәлләм, әлбәттә, аңар разый булачак. Аннары Аллаһ субханаһу ва тааля пәйгамбәребезгә әйтә: "Әләм яҗидкә ятиман фаава". Аллаһ тааля сине Ятим килеш күрдем. Сиңа тора торган урын калды. Мөшрикләрнең явызлыгыннан саклап үстерергә әтиеңнең абыйсы Абу Талибны тәрбияче кылды. Ягъни Аллаһ Тәгалә әйтә, син дип әйтә ятим иден. Ятим иден. Хәм Аллаһ Тәгалә сиңа Яхшы урын бирде. Яшәргә, сине урамда, урамда калдырмады. Әгәр дә без пигамбәребезнең тормышына карасак, пигамбәребез саллаллаху галәйһи вә сәлләм ятим кала әле дөньяга килгәнче. Әле ул әнисенең эчендә булганда, карынында булганда, әтисе вафат була. Әтисе Габдулла вафат була. Ягъни ятим дөньяга килә. Шул вакытта аны әнисе карый. Ул тәрбияләнә Таифка барып, Умму Халимедә, әй Халимә, исемле имзүче хатында тагын тәрбияләнә, әнисе янында була. Ул вакытта әнисе карый. Алты яшькә хәтлек әнисе карый. Алты яшьтән әнисе та үлеп китә. Ягъни әтисез, әнисез кала. Шул вакытта аны тәрбиягә ала бабасы Абдулмутталиб. Сигез яшендә Габдулмутталиб үлеп китә. Һәм анын әтисенен абыйсы Абу Талиб тәрбиягә ала. Ягъни пигамбәрбез саллаллаһу галәйһи вә сәлләм шушындый авыр тормыш үтсә дәген, ләкин ул тәрбиячесез калмады. Аллаһы Тәгалә аны тәрбияләргә яхшы кешене бирде. Һәм Абу Талиб аны яхшы тәрбия белән үстерде. Хөнәр өйрәнде, сәүдәгәрлекне өйрәнде, көтү көтте, яхшы тәрбиядә үсте. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә әйтә, без сиңа дип әйтә, урын кылдык дип әйтә. Тора торган урын бирдек. Син ятим булсан да, ләкин син урамда калмадың, синең торга урының булды ди. Хәм яхшы тәрбия алдың дип әйтә. Аннары әйтә. Ва ваҗадака даллан фахада. Вә сине гыйлем вә хикмәттән буш тапты. Хәм сиңа пигамбәрлек күндерде дип әйтә. Ягъни пигамбәрбез саллаллаһу алейхи вә сәлләм кавымы белән иде. Әле ул иманның дөрес икәнен, Коръәнне, гыйлемне белми иде. Шуңа күрә ул адашучылар җөмләсеннән арасында иде. Ләкин Аллаһ Тәгаләне сайлап алды, сайлап алды һәм пигамбәрлек бирде. Аллаһ Тәгалә үзе Шура сүрәсендә әйтә, син белмидең дип әйтә. Нәрсә ул иман, нәрсә ул Коръән? Без сиңа бирдек ди. Аллаһ Тәгалә иманны өйрәтте. Хидәят бирде. Коръән иңдерде. Туры юл күрсәтте пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә һәм пәйгамбәребез шушы туры юлны, шушы туры юлдан башкаларны алып китте. Башкаларга Аллаһы Тәгаләдән килгән хидәятне өйрәтте.

Хәм сине бик факир тапты да. Без сине бай кылды дип әйтә. Ягъни син факир идең, чөнки Абу Талиб чынлап та авыр тормышта яшәде. Авырлык белән тормышын алып барды Абу Талиб. Пәйгамбәребез дә ген авыр тормыш белән яшәде. Аннары Аллаһ Тәгалә аңар мәсәлән бай хатын бирде. Бай хатын бирде. Һәм пигамбәребезнең тормышы рәтләнеп китте. Хәтта пигамбәребез Абу Талибнын балаларын да үзенә алды. Ягъни Гали радиаллаһу анху Абу Талибнын улы пигамбәребездә үсте. Абу Талибка җиңелрәк булсын өчен үзенә алды. Ягъни пигамбәребез Гә Аллаһ Тәгалә әйтә, син дип әйтә факир иден, син Аллаһ Тәгалә баетты ди. Ягъни менә монда Аллаһы Тәгалә өч нигъмәтне санады. Ятим идем, Аллаһы Тәгалә тәрбиячегә бирде, тәрбияләүче булды. Туры юлны белми идем, туры юлга күндерде. Һәм ярлы идем, Аллаһы Тәгалә байлык бирде дип әйтә. Шуңа күрә шушы өч нигъмәтне Аллаһы Тәгалә сиңа биргәннән соң нишләргә кирәк? Аллаһы Тәгалә әйтә пәйгамбәребезгә. Фәәммәл ятимә фәлә тәкһәр. Әмма син үзең башта ятим булгач, беләсең, ятимгә золым итмә вә аны түбәнсетмә дип әйтә. Ягъни син ятимлек нәрсә икәнен беләсең, шуңа күрә ятимгә золым китерә күрмә ди. Шуның өчен пәйгамбәрбез саллаллаһу галәйһи ва саллям бик күп хәдисләрендә өндәде ятимнәргә яхшы мөнәсәбәттә булырга. Хәтта кем ятим баланы тәрбиягә ала һәм тәрбияләп үстерә, җәннәттә ике бармак бергә булган шикелле, минем белән бергә булыр, дип әйтте. Ягъни ике бармак бер-берсенә янәшә булган шикелле, якын булган шикелле, ул кеше минем белән янәшәдә булыр, ди. Ягъни ислам динендә ятимнәрне тәрбияләү бик зур саваплы. Тәрбияләү саваплы, ләкин уллыкка алу түгел. Үзеңгә ул итеп алу түгел, ә менә тәрбияләү, аларны тәрбия итеп, тәрбияләп үстерү, ул саваплы гамәл булып тора. Һәм шулай ук Пәйгамбәрбез саллаллаһу галәйһи вә сәлләм Әгәр дә нирәрегез каты булса, диде, ятимнәрнең башларын сыйпагыз, диде. Ягъни ятимнәргә яхшылык кылыгыз дип әйтә. Йөрәкләрегез йомшарып китәр ди. Хәм безне өндәде ятимнәргә яхшылык кылырга. Мискиннәргә, мохтаҗларга яхшылык кылырга пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям өндәде. Чөнки ятим кеше ул әтисез, кайвакытта әнисез дә гем булалар. Ятим калган, аларны яклаучы кеше булмый. Менә шул вакытта чын мөселман кеше, әлбәттә, ятимнәргә ярдәм кулы сузарга һәм аларны яклаучы булырга тиешле. Аннары Аллаһы Тәгалә әйтә: "Ва аммас-саилә фәлә танһар". Әмма сораучыга катылык белән мөгамәлә кылма. Монда сораучыдан мурад гыйлем таләп кылучы димештер, Аллаһу алем. Сораучы дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Сораучы ике төрле була. Акча сораучы һәм гыйлем сораучы. Галимнәр әйтәләр, икесе дә шушы мәгънәгә керә диләр. Әгәр дә синнән берәр нәрсә сораучы кеше бар икән, аңар начарлык кылма. Әйе, ул гел сорап йөрергә мөмкин, ләкин барыбер йомшаклык кыл, йомшаклык кыл. Аны кире какма, чөнки кайбер галимнәр әйтә, Сораучы кеше ул, синең гамәлләреңне ахирәткә алып барырга килгән, дип әйтәләр. Ул гамәлләрне ахирәткә алып баручы ди, чөнки менә син хәзер байлыгын синең. Ул синеке, син аны ашыйсың да бетерәсең. Пәйгамбәрбез әйтте, мал өч төрле диде. Мал өч төрле, кешенең малы өч төрле. Ашады һәм бетте, киде һәм тузды, Бирде һәм калды, ди. Сәдака итеп бирелгән мал ахирәткә күчә. Менә сорау сорап килгән кеше ул синен малынны ахирәткә күчерүче. Шуңа күрә аны кире какмаска кирәк дип әйтә. Кире какмагыз ди сораучыларны. Мал сораучы ул, синен изгелек савапларынны ахирәткә күчерүче. Шуңа күрә шушы әйберне истән чыгармаска кирәк. Хәтта кайбер галимнәр ишекләренә шакысалар, сораучы кешеләр, элекке заманда булган, әйтә торган булалар, Мәрхәбән дип, рәхим ит дип, минем гөнаһларымны Бетерүче, гамәлләремне ахирәткә күчерүче кеше дип әйтә тагын булалар. Икенчесе гыйлем сораучы. Әлбәттә, дин буенча гыйлем сораган кешегә җавап бирү тиешле. Бу фарз кифая булып тора. Ягъни белмәгән кешегә җавап бирү тиеш. Әгәр дәген белсәң инде. Белсәң яки җаен булса һәм ул кешегә инде башка кеше калмаса, әлбәттә, синең өстендә булырга мөмкин. Әмма ләкин әгәр дә беләсең икән, ул башка кешеләрдәген бар сорарга, башка кешеләрдән сорый алганын беләсең икән, ул башка кешеләрдән дәген сорый ала. Чөнки кайбер сахабалар күп вакытта алардан сорасан, башка кешегә җибәрәләр иде. Ягъни үзем җавап бирә алмыйм дип, башка кешегә җибәрәләр иде, дип әйттеләр табигиннар. Шуның өчен гыйлем өчен, әлбәттә, гыйлем сорап килгән кешегә җавап бирергә тырышырга да кирәк. Аннары Аллаһ субханаһу ва тагала әйтә: "Ва амма би ни'мати раббика фахаддис". Әмма Раббыңның нигъмәте булган шәригать хөкемнәрен өйрәт һәм ирештер. Менә бу аятта төрле мәгънәне биреп була. Ягъни беренче менә Ногмани тәфсирендә килә, Аллаһ Тагала биргән нигъмәтләрне ирештер дип әйтә. Ягъни сиңа нигъмәт итеп бирелгән гыйлем, син шуны тарат. Икенче тәфсирдә, икенче галимнәр әйтәләр, «Уамма би ни'мати раббика». Аллаһ биргән нигъмәтләр гомуми рәвештә әйтәләр. Ягъни Аллаһ Тәгалә сиңа байлык биргән икән, син аны күрсәт. Яшермә, ягъни яхшы кием киен, яхшы машинада йөр, Аллаһ биргән нигъмәт, әгәр дә ул хәләл юл белән, хәләл кәсеп белән алынган икән, син аны яшермә. Бу Аллаһ биргән нигъмәтне күрсәтү. Аллаһ Тәгалә ярата кеше кайчан үзенен Аллаһ биргән нигъмәтне күрсәтә. Шулай ук Көнләшми торган кешеләр, мәсәлән, ышанычлы иптәшләр, әгәр дә гел кешегә Аллаһу Тәгалә хәтта Коръән ятлап чыгарга насыйп иткән икән, ул әйтсен, менә әлхәмдүлилләһ, Аллаһу Тәгалә насыйп итте. Аллаһу Тәгалә бала биргән икән, шатлыгы белән уртаклашсын, Альхамдулилла, Аллаһу Тәгалә миңа малай бирде, Аллаһу Тәгалә миңа кыз бирде дип, ул уртаклаша. Яки Аллаһы Тәгалә аңар, мәсәлән, өй салып чыгарга насыйп иткән икән, ягъни, әлхәмдүлилләһ дип, мәсәлән, ул кунаклар җыя, уртаклаша. Ягъни, Аллаһ биргән нигъмәтне яшерү түгел. Менә мусульман кеше Аллаһ биргән нигъмәтне күрсәтергә тиешле. Һәм бу бер шарт белән, ягъни, көнләшү, хөсетләнү куркынычы булмаганда. Әгәр дә гел Көнләшү, күз тию куркынычы бар икән, әлбәттә, ул бөтен кешегә дәген кую шарт түгел. Монда инде сүз бара, мәсәлән, син ышанычлы иптәшләреңгә шуны әйтәсең икән, ул җитә. Аны теге соцсетларга бөтенесендәген таратырга дигән шарт түгел. Менә шуны дагын истә тотарга кирәк. Чөнки күз тию дигән нәрсә бар, хөсетлек дигән нәрсә бар, ул әйбер дә бар. Әмма ләкин әгәр дә сиңа Аллаһ Тәгалә насыйп итте, мәсәлән, Рамазанда Коръән укып чыктың син. Әлхәмдүлилләһ, җәмәгать, менә Аллаһ насыйп итте миңа Коръәнне укып чыгарга. Ягъни бу риядан саналмый. Риядан саналмый. Бу Аллаһ биргән нигъмәтне әйтү. Әгәр дә һәм инде әгәр дә шунда, мәсәлән, Хәтта кайбер галимнәр әйтә тагын булалар. Менә Аллаһ миңа насыйп итте, э, бүген шуны хәтлек укырга, дип мәсәлән, әйтә тагын булар. Шуннан кайберләр аптырап әйтә, ничек инде син шулай сөйлисең дигәч, ә ул әйтә, Аллаһ Тәгалә әйтә Коръәндә, "Ва амма би ни'мати раббика фахаддис". Аллаһ биргән нигъмәтне әйт дип әйтә ди. Хәм мин Аллаһ биргән нигъмәтне әйттем ди. Аллаһ Тәгалә миңа насыйп итте. Сез безнең мәсәлән якын кешем, мин аны әйттем дип әйтә. Шуның өчен менә бу мәсьәлә, ягъни әлбәттә пигамбәребезгә әйтелсә дә ген менә бу аятлар пигамбәребезгә әйтелсә дә ген без моннан да ген үзебез тормышыбызга зур дәресләр ала алабыз, хөрмәтле дин кардәшләрем. Гомуми менә шушы сүрә турында әйткәндә, бу сүрә безне тынычланырга өйрәтә. Ягъни Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә үзенен бәндәләрен калдырмый. Аллаһы Тәгалә үзенен ихласлы бәндәләрен калдырмый, ул аларны ташламый. Пәйгамбәребезне не тынычландырган шикелле, мусульман кеше дәген ышансын, Аллаһы Тәгалә анын белән бергә. Фәкать бездән таләп ителә Аллаһка итагать итү, буйсыну, Анын кушканнарын үтәү, тыйганнардан тыелу. Аннары шушы сүрә безне өйрәтә, Аллаһы Тәгалә кешегә нигъмәтләр бирә икән, ул шушы нигъмәтләрне кулланырга, дөрес итеп кулланырга тиеш. Менә ул ятим булган, ятимнәргә карата яхшылык кылу. Сораучыларга Җавап бирү, аларга яхшылык белән кайтару, аларны кире бормау һәм инде Пәйгамбәребез саллаллаһу галәйһи вә сәлләмгә Аллаһу Тәгалә менә шушы нигъмәтләрне исенә төшерә, исенә төшерә. Һәм ул нигъмәтләр алар Инширах сүрәсенә дә ген киләчәк. Менә киләсе тапшыруда, Аллаһ насыйп итсә, Әләм нашрах ләкә садрак дигән сүрәдә, Инширах сүрәсендә дә ген ул дәвам итә. Алар икесе бергә пигамбәребезгә бирелгән нигъмәтләр турында. Барчаларыбызга Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә файдалы гыйлемнәр алып һәм Коръәнне укыганда анын мәгънәләренә төшенеп укырга насыйп итсә иде.